Salam aleýkum. Men Döwran habarsyz galmaýar işiniň 72-nji bölümine hoş geldiňiz. E sen Amerika gitjek diýdiňmi? Gitjek diýemok, gidesim gelýär diýdim. Hä, diňle nädip gitmelidigini aýdyp geçgiçe. Başlaýas kliplerimize Myrat Molla feat.

Gözelligin baryna Zemin asman sen üçin Telwas ýürek sen üçin
Dostlar geliň indi ýagşy taksist bilen azajyk gülşeliň. Ýöredä ýöre wagtym çäkgil. Bolşuň näle o. Mesut haýda bir ýerde durjaka daway düşsene. Puluňy al näme alsaňam alaý o ýöre. Näme alsaň al lälo näme alýaman sen alla bar düşsene ýöresene. Ýa almaly läl ekendä onda ýa. Daway agam düşsene düş düş başyk düş naglet etdiňmi sen babja düş daway düş meniş maşyna çörek iýýän o. Çörek iýýän ordan çörek puluňy alla ýöre.
A olam dogry.
Täç ýaraly goýma. Ýaraly goýma söýenim maňa gol aýla söýeýin ýaraly goýma söýenim hany gol aýla.

Bagt söýgimiz nirede.
Indi geliň goşgy diňläliň Begmyrat Amangulyýew Sen näme üçin aglaýaň eje. Sen niçün aglaýaň eje. Ygraryn ýuwdan aglanok Sen niçün aglaýaň eje. Dost Rab, dostun iten, Wada baryn berip ýiten, Aglanok, namysyn satan, Sen niçüýn aglaýaň, eje? Kerim Hally bilen Sorag-jogap modern mowzuklara dek geçipdirler. Ol nämedir? Adamlary güýmedi. Erksizleri öz adyna çüýledi. Nämeler boý aldy, näler çüýredi? Çüýremedik akyl bilen habar ber.
Ol telefon. Adamlary güýmedi. Erksizleri ekranda çüýledi. Döwrümiz boý aldy, ahlak çüýredi, tämiz beýnimizden jogap şeýledir.
Dostlar, men ki al siziň hem içiňiz gysmalyk üçin ýörite Bombiçski PUBG kanal ýutubda giriň agza bolmadyk bolsaň agza boluň we täze täze wideolary görüň içiňizi gysdyrmaň hemde araňyzda gowy oýnaýanlaryňyz bar bolsa oglanlaň instagram salgysy ýazyň bileje oýnarsyňyz. MP üç dünýäsine betbelli bile başlaýas çornoýe sertse.

Hudaýyňdan tap. Hudaýyňdan tap diýýän. Kelle ýerde näme üçin diýýän muny? Ol Hudaýyňdan tap diýýän. Aýdymyň-a ejeliň. Allahyndan bul diýýän-ä. Diýjek ýok sözüm artyk. Derim Allahyndan bul. Youtube täzeliklerine gelenimizde dostlar ilki bilen nesip bolsa ýakynda SC Toýlusy bilen onlaýn gepleşigimizi ýetişsek dördünji gün çykararys. Indiki ýutubdaky täzeligimiz dostlar Amerika hemmäňiz gidesiňiz gelýändir we Amerika gitmegiň usuly green kart ýagny ýaşyl kart. Dostlar şol green kartyň başwur wagty boldy Türkmen Lady ýutub kanalynda hemme zady nädip doldurmalydygyny nädip aňsatjak Amerika gitmelidigini düşündirýär ssylkasy aşakdadyr geçiň. Dostlar meniň Türkmen Lady atly kanalymda şu gün Green Card'yň anketasyny nädip tiz we dogry doldurmaly şol barada wideo bolar. Bul wideom esasy iňlis dilini bilmeýän ildeşlerimiz üçin. Dostlar eýýäm görensiňiz Lentada Media TM kanalynda bolan soraglaryňyzy ýazyň diýip paýlaşdyk egerde görmedik bolsaňyz Gidiň lentadan soraglaryňyzy ýazyň. Ýene bir täzelik dostlar lentadan sentýabr aýynyň iň gowy klip saýlawyny paýlaşdyk. Geçiň halan aýdymyňyza ses beriň. Geldi indi köneleri ýatlalyşa Hajymyza Batyr Muhammedowdan Söýen gülüm

Dostlar geldik indi siziň iň gowy görýän şagajyklaryňyzyň biri teswirleri okaman şagajygyna. Geçenki bölümde birinji teswir ýazan meň özüm ýe men özüm hasap edemok menden soňky ýazan Mergen Çaryýew men sen däl diýipdir hem men size nädip birinji teswir ýazmalydygyny öwretjek diýip ýazypdym. Dostlar seret birinji bolmak gaty kyn däl eken taktikany Öwrendim. Sagat on sekiz ýigrimi sekiz ýigrimi dokuz bolýar. Meýli tamam kanalyna girýäň. Şeýdip garaşyp oturýaň täzelige şeý. Süýşürip süýşürip. Otuz bolýar olar. Şyk! Wideo bolýar. Ýapyşdyrýaň. Srazu kommentariý. Dünýägözel Ermetowa şeýle diýipdir. Men birinji, iyi ki dogdun, dogum günün kutlu bolsun diýipdir. Spasiba. Nury Saparow şeýleräk goşgy ýazypdyr, Akylym, men saňa aklym diýip ýüzlensem, her gezek diýdimä soragly bakýaň. Sen diýýän owadan sözler kän wagty ne üçin, sen üçin ýönekeý lakam dakýaň. Ömrüm diýsem, sensiz ölmerin öýtýän. Gülüm diýsem, güllen owadan keşbiň. Balym diýsem, olam tagamsyz senden, balam diýsem, derhal utanar keşbim. Gowsy men akylym diýip söýeýin. Şol akam bilen sen juda sazlaşýaň. Hoş söz aýtsaň, şygyr döredip ýörün, ýüz bermeseň aklym bilen azaşýan. Azat Baýmyradow şeýle diýipdir, Erkek birinji boldum öýtýän laýk basaýyn diýipdir ýöne birinji bolubilmändir. Ylham Ýaňgybaýew şeýle diýipdir, Serhat Jumaýewden täze bombiçeski ýene bir klipe garaşýanlar hany bir laýk bilen gollaň diýipdir, on dört sany laýk alypdyr. Sabina Umarowa şeýle diýipdir, Lebap welaýatyndan Media Tama Salamaleýkum Döwran agam doglan günüň bilen gutlaýan, Pamoý men iň soňky diýipdir. Leýla bilen iňlis dili gutly bolsun uzak ýaşa diýipdir. Selim Babbaýew şeýle diýipdir. Eee bir sekuntda on iki kommentariýa birinji bolmak mümkinmi diýipdir. Mümkin dostum öwretdim-ä ýaňy. Han Hangeldiýew şeýle diýipdir. Her gezekki ýaly gowudan gowy Döwran seni söýüp görýäs muşdaklaryň bärde hany eller galsyn laýk köpelsin oglanlar diýipdir. Ýaman owadan ýazypdyr bir begendim.

Dik.
Köpiňiz dostlar Amerika gidesiňiz gelýär dogrymy? Dogrymy? Men häzir.
Sen sylka bile salgymy? Salgysy aşakdadyr ýöne düşündir bildimä? Men etmellämi ony? Men edipmişim daway. Ýok men etsem bir hil bolmaz gaýta deme. Ýaňy kanal bolýa. Normalny boldy ýörite ýutubda bambiçskiý. Hemde ýene bir täzelik sentýabr lentada bir iki. Sen öňümde beý diýip dursaň men wapşe giderdä boý.